Hello guys, this is Diana no bank. So guys, nasi ndakunzira nasi ya nyaya mai tuterere. Yo, ah nasi tuti muri kupisa un guys. So zviri kunzi mai tuterere vakaponda munhu. Ah guys, yo we Jesus Christ is Lord. Imagine munhu kusvika pa level rekuponda munhu. Apa mukadzi watinoti ndiwe munhu anoimba zvaMwari. Tinzi kunosongana ana mambo tuterere. Manu werenda reguru. Manu werenda reguru. Azika guys, but yo. mukadzi wacho imhondi imhondi kurarama mazuva ano ukanova kusvika pakurara mukadzi mhondi kana uyasona kuti apamba zvo unenge waraswa namwari kuraswa namwari kunokandirwa muna satani tizatende kuti hanzi mukadzi wacho ane 36 years muhombe kune murume wake imajini akarora mukadzi muhombe kwaari ane zvivindi aa ah, ndopanoa sometimes mwari anenge achikushandisa pane pakunosona ndapiwa delaila vanhu vechiti itai delaila senenene but yo mambo dutera akazonyasopowa deraira in the human body guys makatonyasofarira music avo vachitiimbira mazuva akawedzerwa chichipepe guys yo apa yesho kupi munhu atori nemunhu anoshandiswa nasatani kudhara so guys zvakaoma zvekunzi mai duterere vayaponda ponda ya vaponda zvavo vaita masini vaita se vauraya munhu saka nzi vakatosungwa life in jail saka ndada bvunza kuti vakapiwa life in jail does that mean kuti mambo dhuterere havachafi wakaroora amen oro vacharoora because guys ndepapa munhu vacharamba achiti my wife my wife munhu apiwa life in jail kana topiwa life in jail zvakafanana nekutoti wafaka ameno e eh, havakaponda zvavakauraya mai dhuterera ska zviri kunzi mambo dhuterere vari kunzi vane mukadzi muhombe kwavari ska guys tell me what you think do you think kuti mukadzi uyu aka um, akauraya zvemashuwa here ah, because sometimes vanhu tinonyanya kuti hee fesi yemunhu he haitomborakidze kudaro he havangambouraye havasi zera racho chikuru ndechekuti imhondi e eh, imhondi hazvisi kuzochinja kuti mukadzi uyu imhondi anoponda akauraya unosi pamwe akatoraya vanhu vakawanda e pamwe akauraya vanhu vakawanda guys tichingofunga kuti akauraya munhu one ye zvokuti munhu akapedza marudzi nemadzinza nezvese achiuraya achiponda ameno mwari ndiye anoziva judgment ichazosvika panguva yamwari but uyu life yake yatova mujero which means vari kuda mambo dhiterere vese stem stem up and i guys ndinoziva kuti mimi muri kutovada hamusi mhondi e eh, mimi muri kuvada hamusi mhondi kuti eh, uyu mukadzi wava aiponda vanhu achinyebera kupfeka magemens ine ine ine ine ship body achitotitira kunge kashipi iye zvokubiya ribere hazvizode guys ungabva waponda ponda vanhu kudaro ah what do you expect utsinye wokuroya kuri pachena kudaro asi right no no ngatisadaroi please eh, ndokumbira mukadzi wamambo duterere ah, at least akapa life in jail Ameno zvakaoma guys. Sikana zvikuitika mba kwamambo tuterere kuti mukadzi wawo akaponda munhu. Ivo vachonawo muhombi mudiki kune mukadzi wake. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to your girl nono bang. This is a girl nono bang. Musakangano subscribe guys. You know I love you so much. Ndirame nchikunzira nyaya dzese dziri kupisa ma streets. Dziri kutrenda nedziri kurira. Yes guys. Come to the platform. Muzhinzire mega. Thank you.